Nilqawkom għal podda toħra temi kbar mażżar miġuba lilkom minn ġemma. Matul din il-podata li qed issir ukoll bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni Satar fiħdan il-Malta Union of Teachers, qed nitkellmu dwar temi marbuta mal-finanzi mill-angolu tat-tfal. u anke bis-sehem ta' esperti fis-suġġett. It-tema wkoll li għażilna għalikom illum hija ippjanar, fejn se nkun qed nitkellmu primarjament dwar kif nixtru bil-galbu u naħsbu qabel nixtru. U bi pjaċir illum miegħi għandi erba' studenti mill-iskola ta' De La Salle, De La Salle College Senior, li huma studenti tas-seba' sena. U fuq in-naħa tal-lemin tiegħi għandi lil David Spiteri. Kif inti David? Tajjeb.
Eċċitat xejn?
Ija, ħadd gost li ġejtaw. Ġili ħadd sem f'xi podata oħra? Le, diġi li għamilta qed il-pritka tal-midit fuq ir-radju. Fuq ir-radju.
Proset, xi radju tal-komunità nassumi. Iva.
Tajjeb ħafna.
Għanna wkoll lil Matteo xek. Iwa. Matteo Spiteri.
Iwa. Inti ma tiġix hu David?
Le. Le. Xi tgħidilna? Eh, Kif inti? Jien tajjeb, vera ħad gost li ġejta għax servini bħal esperjenza. Eh, jien nħobb ħafna l-ajruplani u ġili jisni tkellimt fuqhom fil-pubbliku. Ok, ġili kellek forsi xi intervista fuq ir-radju jew televizjoni? Eh, le.
Imma qisu nitkellem dwar l-ajruplani. All right.
U meta tgħid titkellem fuq l-ajruplani, fuq xiex titkellem meta tgħid fuq l-ajruplani? Eh, dwar it-tipi tagħhom, dwar partijiet tagħhom u kif jaħdmu. All right.
Proset, mela jiena nassumi li inti taf il-qoddim forsi taħdem xi xogħol relatat ukoll mal-ajruplani. Iwa, nixtieq insir pilota. Pilota. Tajjeb ħafna, għandna bżonn ħafna piloti. Proset. In-naħa tax-xellug tiegħi għandna hawnhekk is-Sur Gabriel Schembri, hux hekk? Tajjeb. Kif inti, Gabriel?
All right.
Eċitat li ġejt hawn ukoll. Jiena podcast qatt m'għamilt, allura di l-ewwel waħda nħossni naqa' ek nibża ma. Sens tajjeb.
Eżatt.
Nistijek naqa. U kultant sa' kem tibda l-ewwel darba, xumbat taħtoġ bok l-esperjenza u terġa' mbagħad tiġi. Eżatt.
Għandek inti forsi, ma nafx, xi delizzi partikolari? Eh, inħobb il-karozzi, u la nikber nixtieq insir għaw l-insuq l-F1. Tajjeb.
U l-aħħar mistieden li għandna magħna għandna l Rowena Bela. Insellmulek Rowan. Alright, so.
Kif inti?
Alright. Lest biex niddiskutu jew? Eh, iva ta.
Ġili kont sekk ħadd sem xi diskussjoni? Mhux diskussjoni, ma ġili kont f'xi edzin. F'xi reklami? Eh, ġili f'xi reklami u ġili kont eh, fuq it-television ukoll. Eh, mela għandna persuna u hekk popolari magħna. U xi reklami ħadd sem fihom? Eh, għax ma mitkanta so marrit magħha fuq xi fuq il-park. All right, proset, esperjenza wkoll. Tajjeb ħafna. Nirringrazzja wkoll lis-Sur Matthew Toma li qed jakkumpanja l-istudenti li llum jinsabu magħna mill-iskola ta' De La Salle tal-Birgu, De La Salle College Senior School. Jien jisimni Gabriel Xkembri u għandi 11-il sena.
Jien jisimni Matteo Spiteri u ġej minn De La Salle College.
Jisimni David Spiteri Ġejt mill-iskola ta' De La Salle biex nitkellem dwar it-tema tal-flus.
Inni semmi Lorna Bera, għandi 12 sena u ġej mill-kolleġġ ta' De La Salle.
Is-suġġetti favoriti tiegħi l-iskola huma l-matematika, x-xjenza u l-istorja. Inħobb ħafna l-matematika u għandi 11-il sena. Is-suġġett favorit tiegħi fl-iskola huwa l-matematika. Is-suġġetti favoriti tiegħi huma l-matematika u l-istorja. U fil-ħin liberu tiegħi nħobb naqra u nibni xi modelli tal-ajruplani. Fil-ħin liberu tiegħi nħobb nagħmel xi sport. Bħala ħin liberu nħobb nilgħab il-futbol. Nibni xi modelli ta' ajruplani u naqra xi ktieb. Xtaqt niġi tal-podcast għax hija esperjenza ġdida lija u naħseb li nieħu gost. Jiena xtaqt niġi hawnhekk għax podcast qatt ma bilt ġo ħajti. Xtaqt niġi f'dil podcast għax isservini ta' esperjenza għax ftit nidher quddiem in-nies. Jinteressani das-suġġett peress li nista' niġi bżonnu fil-ħajja tiegħi 'l quddiem.
U nitilqu bid-diskussjoni, u nibda bik, David. Kieku għajdwek, lajt 50 euro. Immaġina li lajt 50 euro. U qalulek li tista' tixtri li trid b'dawn il-ħamsin ewro. X'inhuma dawk l-ewwel affarijiet li inti tixtri?
Jien kieku ehm, infaddalhom biex nużhom aktar fil-futur u kieku kellhom u kieku kelli nonfoqhom issa, nonfoqhom fuq xi passatemp li għandi, pereżempju l-mudelli tal-ajruplan jew nixtri xi ktieb sabiħ. Inti semmejt kelma importanti tfaddalhom. X'tifhem meta ngħidu tfaddil? X'tifhem bih tfaddil inti? Pereżempju, meta taqla' xi ħaġa tal-flus, minflok tmur tonfoqha mal-ewwel tagħmilha f'xi bank account pereżempju tgħid ara din ħa nużaha meta niġi biex nixtri karozza fil-futur imbagħad.
U għaliex taħseb allura hawn min isibha diffiċli biex ifaddal? Għax forsi jkunu jridu kollox mal-ewwel forsi. Alright, ġifieri inti jisek ittihom parir biex kemm jista' jkun dejjem iwarbu xi ħaġa. Aha, li jekk jistgħu jgħaddu mingħajrha jfaddlu għal affarijiet li jiġu fil-futur. Ok.
Matteo, ġilli tixtri xi ħaġa tużal ftit żmien, u mbagħad tispiċċa twarrabha. Iwa, ġieli nixtri xi ħaġa li nispiċċa nwarrabha għax jisni malli nkun fil-ħanut jisek tarha sabiħa hekk tkun tridha, imma mbagħad tinduna li jisek m'għandhiex użu li ħa ddum tuża ħafna żmien. All right, u hija xi ħaġa però li tiġrilek ta' spiss jew mhux daqstant? Le mhux daqstant għax ħafna mill-affarijiet nibqa' nużhom għax jogħġbuni. Ok.
Gabriel, min-naħa tiegħek, ġieli jiġrilek li tixtri xi ħaġa ikollok qisu fissazzjoni biex tixtriha u mbagħad tispiċċa twarrabha.
Speċjalment tal-Lego għax jiena nħobb ħafna l-Lego u eżempju nixtri Lego Technique li jkunu kbar hekk. Mbagħad niġi għal moment biex nibniha u nibda naqta' qalbi hekk għax hija kbira u hekk u hekk. Hmm.
U għaliex taħseb li ħafna nies jiġrilhom hekk lum il-ġurnata li jisom jispiċċaw jixtru xi ħaġa u mbagħad iwarbuha.
Dan iż-żmien hawn ħafna social media hekk allura jaraw xi ħaġa online u jkunu jridu jixtruha. Jitlgħulhom xi ħaġa oħra jew hekk u jkunu jridu jixtru lilha. Hmm, interessanti ta' social media naħseb il-qatt kif jgħidu l-musmar fuq ras għax eh, x'taħseb fuq għaraw inti ta' social media? Jien naħseb li għandu raġun Gabriel għax tabakka fuq social media. Ehm, Jiġifieri inti tħossha tinfluwenzak is-social media fid-deċiżjonijiet tiegħek fejn jidħol xiri? Ejjeda.
Alright.
Però bliema mod tinfluwenzak? Għax jew taraha fuq ad, fuq xi reklam jitlalek fuq il-YouTube. Tajt għad disa biħat ma biex tixtija u ma tkunx kif rajta fuq il-reklam. Hmm.
Din ukoll naħseb ta' min wieħed jirrifletti fuqha. Ġifieri kultanti sa kettejt ir-reklami Trid tkun naqa' attent minnhom għax jafu għarqu bik, hux hekk? Iva. U ġieli ġratlek li qisu riklam jurik ħaġa u ngannak, ħa ngħidu hekk? Iva ta, ġieli ġratli. Bħal xiex? Konna se nixtru tablet u meta xtajnieh kien imkisser. Illa mi?
Istra. U mbagħad x'għamiltu? Eh, eh, provajna nġibu l-flus lura ma ġibnihomx lura l-flus. Alright.
Estrina. Ovvjament hemm ukoll rimedji x'wieħed jista' jagħmel f'dak il-każ, bħall-uffiċċju tal-konsumatur pereżempju, però tajjeb li qajjim ta' di għax huma każijiet reali li jiġru. David, min-naħa tiegħek, meta tmur tixtri inti, kapaċi tieqaf u taħseb qabel tixtri jew jekk togħġbok xi ħaġa mal-ewwel qbadt iċ-ċumbajta? u xtrajtha. Eżempju, ħaġa tajba li nagħmel biex ma jiġrilix hekk u nagħmel xi lista pereżempju, jekk ngħid pereżempju ħammur xi supermarket nagħmel lista tal-affarijiet li għandi bżonn u ngħid ara nixtri dawn, mhux se noqgħod inġib affarijiet żejda, dik tgħinni biex ma nonfoqx flus żejda wkoll. Okay. U tħodd tqabbel il-prezzijiet pereżempju? Aha, per eżempju, ġili ngħid ara l-istess biċċa ħobs mingħand dan tiswa 1 euro, mingħand l-ieħor tiswa 75 cents per eżempju. Mhm. Jiġri nagħmel ukoll per ah, weight ukoll il-prezz fuq termi ta' eker, per eżempju.
Min-naħa tiegħek, Matteo, jiena kienet tiġrili ħafna meta kont żgħir, kont naqbad u nixtri l-affarijiet. Imbagħad wara ftit żmien kont ngħid jaħasra kieku xtrajtha mit-tali ħanut, kont noħodha ħafna irħas. Taħseb li inti meta jkollok xi ħaġa li vera tixtieqha, kapaċi tgħidha nistenna però, forsi issa jkun hemm is-sale, jew forsi minn dak il-ħanut jekk nixtri minn hemmhekk tkun irħas. Kapaċi tistenna qabel tixtri speċi tieqaf ftit tgħid imma mhux il-mument għadu forsi. Iva, kapaċi nistenna, kultant jisni jekk inkun irrid xi ħaġa u nara tikka żejr għolja pereżempju mmur infittex fuq xi websites ta' xi ħwienet biex nara kemm hi għax ġieli ġratli pereżempju xtrajt xi ħaġa kif qal David u mbagħad tkun miexi u tara ħanut u jbigħ l-istess ħaġa irħas u tkun aħjar. Ekku, illum għandna wkoll illum ġifieri diversi snin, però eh, l-fakultà l-ċans nixtru online minn pajjiżi barranin. U kif qed tgħid inti ċertu prezzijiet ovvjament se ssibhom jista' jkun aħjar aktar mod raġunevoli. Tajjeb, X'jista' jiġri però jekk nixtru minnufih mingħajr ma nieqfu naħsbu? Gabriel.
Li tixtri xi ħaġa mbagħad ma tqaw isek taqbad tixtriha hekk mingħajr ma taħseb. Qabel trid tosserva l-ħaġa isek l-ewwel tara tara li orrajt u magħha tara li jekk tistax iġġib il-garanzija. Hmm.
X'tifhem bija garanzija? Proset li semmejt il-garanzija. Eżempju, ejja ngħidu, tixtri laptop u xahar ieħor jibda jkun hemm problemi. Allora jissu terġa' teħdu lura l-ħanut u jipprovaw jirranġaħulek b'xejn. Alright.
Iġvinti jisu l-garanzija li l-ek s-seraħlek rasek. Eżatt. Eh. Għaxejt għandi xi ħaġa li jena qed tisa tkoprini mm. għal ċertu żmien jekk li ħsara. Rowan minn ħatijak, X'taħseb jistgħu jkunu l-effetti negattivi jekk aħna ma neqfux qabel nixtru, però naqbdu nixtru bla ddoċċ?
Mhux biss tista' tixtri ssib prezzijiet aħjar minn ħwienet oħra, ukoll tista' tmur fuq il-websajts u tara li issa ħareġ xi ħaġa oħra minflokha u Taħseb konna qabel u kont titgħax hemm mhux mudelli hemm oħrajn. U kemm għandek flus ukoll għax ma tistax tixtri kollox issa. Ekku.
Però jgħid ngħidu għandek il-flus u hemm xi ħaġa li vera vera tixtieqha. U inti mal-ewwel ħanut li mort din ix-xi ħaġa sibtha. Taħseb li inti qed tkun kapaċi tgħid, Għa nieqaf nistenna, għax minkejja li verò togħġobni dil-ħaġa, però aħjar nikkumpara l-prezz ma' ħwienet oħra? Iva, jien nista' nagħmilha dik, imma meta nkun mal-kuġin ma jistax jagħmilha u nġieli ngħidlu biex jagħmilha. Hmm.
Ġifieri l-kuġin taħseb huwa aktar jisu impulsiv aktar, iktar se jaqbad jieħu deċiżjoni f'dak il-każ. Iva.
Ovvjament huwa karattru. Ġifieri jien naħseb meta kont se jkun bħal kuġin, nammetti. Naqbad u nixtri mal-ewwel. Minħa tagħkom, jekk kunu fl-istess sitwazzjoni, taħseb li kapaċi tagħmlu bħal taħsbu li kapaċi tagħmlu bħal Rowan? Li hemm xi ħaġa li ver tixtiequ, hemm dak il-ħanut partikolari, sibta minn għandu, però huwa l-ewwel ħanut li żort. Taħseb li għatixtriha jew tgħid aħjar immur ħwienet oħra ħalli nikkumpara naqra l-prezz?
Naħseb l-aħjar li f'dak il-każ ma nixtirihiex ħalli minn ħanut ieħor forsi nsib prezz aħjar u anke l-kwalità aħjar u garanzija wkoll. U meta tgħid kwalità, x'tifhem bil-kelma kwalità? Għax użajt naqra kelma tqila hawnhekk. Pereżempju, mhux li Pereżempju, jekk ħa nixtri mudell ta' xi ħaġa, ta' ajruplan pereżempju, nara li ma jkunx narah jitniser malajr pereżempju, nara li jkun wieħed sew. Fimt anke bil-materjal li jkun magħmul. Okay.
Matteo, x'tista' tistaqsi lilek innifsek qabel tixtri xi ħaġa?
Qabel nixtri xi ħaġa nista' nistaqsi lili nnifsi jekk fil-futur mhux ħa jkolli bżonnu, jekk mhux xi ħaġa li vera għandi bżonn jew li nixtieq, jekk mhijiex fi kwalità tajba wkoll u skont kemm jiswa għax jista' jkun tal-oġġett li hu jista' jkun jiswa ħafna iktar milli suppost ikun jiswa. Inti l-ħbieb iħallu influwenza fuqek? Fuq id-deċiżjonijiet li tieħu fejn jidħol xiri, pereżempju? Mhux ħafna għax ma tantx nitkellmu fuq ix-xiri u hekk, fuq tixtri bil-għaqal u x-xiri. Però mingħajr ma trid jekk tara pereżempju ħabib tiegħek libes pereżempju flok ta' ditta. U flok li inti xtaqt, dejjem xtaqt, però taf li huwa daqsxejn għoli. X'sa tkun ir-reazzjoni tiegħek f'dak ix-xenarju? Joġobni ħafna jkun joġobni nkun nixtieq u ma naħseb ma nasalx li nixtrih imbagħad xorta x'isu nara jekk m'għandix bżonnu u mbagħad nara minn hemm jekk dan. Ok. Gabriel, kif taħseb illum il-ġurnata nistgħu nqabblu l-prezzijiet qabel nixtru xi ħaġa biex nikkumparaw sew? L-ewwel l-ewwel tista' tmur ġo ħanut hekk taw tara l-prezz u tara jekk għandekx budget biżżejjed ġol-but. Mbagħad tista' tmur online ukoll. All right.
Jiġifieri inti jisek tħobb tikkumpara ħafna billi tuża s-siti elettroniċi, pereżempju, tara x'hemm fis-suq barrani. Ovvjament jekk imbagħad l-affarijiet li tixtri minn barra it-taxxa tkun għolja tagħhom mm. tidħol iżomma konsiderazzjoni wkoll. Ġifier biex ma tmurx għar dan il-każ, mm. imma eh, naqbel miegħek. Minħatijak, Rowan, il-prezzijiet inti kif tqabbilhom l-aktar biex tul aħjar ngħidu hekk skont? Jien qabbilhom il-prezzijiet kif għal Gabriel bil-sit elettroniċi, eh, bil-sajts, Imma wkoll immur f'ġo xi ħwienet ħalli nara nqabbel il-prezzijiet f'Malta u anke barra minn Malta. Ok.
David, semmejn diġà l-garanzija, l-kwalità, però x'inhuma eh, l-affarijiet li għandek tara u tagħtihom importanza fil-prodott li tixtri qabel ma tixtrih, apparti l-prezz.
Pereżempju, jkunx jista' jasal malajr, pereżempju, jekk ikun ġej minn barra, dak ħaġa li tkun importanti ħafna, ix-shipping kemm se jdum, pereżempju, għax jekk xi ħaġa li għandek bżonnha malajr, pereżempju, Xi banner għal xi ħaġa, għal xi party pereżempju li se tagħmel, jkollok bżonnha malajr dik. Ma jekk xi ħaġa oħra bħal xi karozza bħal xi mudell dik tista' tara li tasal tik aktar bil-mod. U trid tara wkoll li jkun hemm xi hidden fees ukoll li forsi ma jitellax mal-ewwel. Proset, din importanti, hidden fees. Meta ngħidu hidden fees, għal min qatt forsi ma sema' biha, xi tfisser hidden fees? Pereżempju, jekk ġej minn pajjiż barrani jkun hemm pereżempju xi taxxa jew kost tax-shipping ukoll. Forsi anke għad-delivery jkun hemm xi ħaġa. Jista' jtellgħalek ukoll il-prezz għal aktar mudell bażiku, u mbagħad jekk inti f'moħħok jkollok xi mudell tikka aktar avvanzat, jkun ħafna aktar expensive, pereżempju. Ok.
Matteo, meta jkollok il-flus, u tkun se tonfoq ngħidu hekk tuża l-flus, kif tista' tkun ċert li ma tonfoqx aktar milli jmissek?
L-ewwel tara jekk m'għandek kemm għandek flus u jisa tagħmel budget kemm għandek bżonn. U mbagħad qisek bħalma qal David tagħmel lista ħalli qisek inti mhux tispiċċa tixtri l-affarijiet li m'għandekx bżonn u li kellek bżonn tħallihom barra.
Hawn min jgħidlek pereżempju dejjem aħseb għal dak iż-żmien li jaf ikun daqsxejn diffiċli, dejjem aħseb fir-rainy days. Allura dejjem isek twarrab xi ħaġa tal-flus. Taħseb li int kapaċi tagħmilha din? Iwa, imbagħad jien jisni għaddejt minn xi esperjenzi fej kolli bżonn f'ħinijiet partikolari kolli bżonn xi affarijiet u ma nsibhom xem. Allura jisni nwarrab xi ħaġa ħalli meta jekk jinqala xi ħaġa dejjem ikolli jisni backup minn fej nieħu l-flus. Mhm. Gabriel, x'taħseb fuq din li warbu l-flus għal jisna għal meta jkun hemm daqsxejn maltemp fil-ħajja tagħna daqsxejn rainy day se ngħidu hekk. Naqażin u li twarrab il-flus meta inti ma jkollokx biżejjed hekk ġol budget kif qalu. Mhm. Inti l-ewwel jekk għandek għaw oġbok ħafna xi ħaġa tfaddal għalih u Kollok sodisfazzjon? Sodisfazzjon hekk tagħha li meta tixtriha. Ok. Jiġifieri inti minn dak it-tip ta' persuna li jekk għandek pereżempju, ejja ngħidu għandek 50 ewro, dawn il-50 ewro jekk għoġbitek xi ħaġa wara li kkumparajt u ċċekkjajt il-prezzijiet minn ħwienet differenti, la xtaqtha, trid tixtriha. Jiġifieri mhux se toqgħod isek twarrab you save money għal meta forsi Jaf jinqala xi ħaġa. Le, ma mbagħad hekk mhux se warbu l-oġġett jekk vera rridu hekk imbagħad jekk vera jogħġobni nixtrih. Ħa tixtrih. Taqbel miegħu Rowan fuq din? Jien ma tantx naqbel hekk għax jiena jien nħobb infaddal għal xi darba meta jkolli bżonn nixti karozza. Jew meta jkollna nixtru xi ħaġa l-qudiem. All right.
Jiġifieri inti issek minkejja li għandek 11, 11 years, 11-il sena. 12. 12. Em, xorta taħseb għal għal qudiem, ġifieri qed taħseb għal qudiem ħalli em, eventwalment anka jkollok il- il-karozza. Iva naħseb għal qoddim ħalli meta nasal f'dak il-punt ma jkunx noqgħod insaqsi n-nies għal flus. jew- Alright. Davids, x'taħseb fuq li qed jgħid Rowendi? Jien naħseb li sewwa jagħmel li jaħseb fil-futur biex imbagħad ma jkollux pereżempju jieħu xi loan għax dik tista' tiqpa' tħallasha sew. Iżda tajjeb li tilħaq bilanċ li mhux dejjem tfaddal tajt ara mhux se nixtri xejn u dejjem hemm faddal. Pereżempju, jekk xi ħaġa tkun tista' tgħaddi mingħajra tajb pereżempju mhux se nixtriha, Imma mbagħad tgħid pereżempju darba f'sitt xhur nixtri xi ħaġa biex nilħaq bilanċ. All right, all right. Taqbel miegħu? Iva għax qisu mhux dejjem l-istess ħaġa trid tagħmel, qisu fil-ħajja jrid ikollok bilanċ għax jekk dejjem tfaddal tajjeb imma imbagħad qisek tgħejja milli qisu dejjem tfaddal u dejjem għal dak li jkollok bżonn fil-futuru bħalissa qisu ma tiħux dak li tkun trid. Mhm.
Gabriel, x'tip ta' sodisfazzjon tħoss, x'tip ta' gratifikazzjoni tħoss meta inti faddalt il-flus u xtrajt xi ħaġa li vera tant tixtieq? Inti semmejt il-kelma sodisfazzjon, però x'tip ta' sodisfazzjon tħoss fik? Jiddependi l-oġġett għax eżempju jekk jiena nħobb il-lego kif għedt l-ewwel u tibniha dil-ħaġa tista' tqgħod tilgħab biha u tħallik mill-internet hekk il-ħin kollu għaddej. Jiġifieri hija xi ħaġa li wkoll kif qed tgħid inti sa tgħinek titbiegħed minn ċertu addictions bħall-internet. Orrejt. Però Ejja ngħidu oġġett xtrajtu u ħassejt ċerta sodisfazzjon. Jekk kien hemm oġġett imbagħad mill-banda l-oħra li ma kellekx il-finanzi, il-flus biex tixtrih, kif sa jħossok?
Inħossni naqqa' ħażin ukoll għax jekk inti ma jkollokx il-budget biex tixtrih u taħli l-flus, taħli naqqa' u jekk għoli iktar mill-budget tiegħek.
Però ovvjament f'dak il-każ inti għad tipprova ssib naħseb alternattiva. Eżatt. Li ssib xi ħaġa forsi bi prezz irħas li xorta jolqot il-gosti tiegħek. X'taħseb fuqha Rowan di?
Jien naħseb Gabriela hekk nistna nagħmlu għax mhux dejjem tista' tixtri iktar ħaġa li toġbok, pereżempju, jekk kif qed jgħid lego ma tistax dejjem tixtri l-iktar waħda expensive. Mhux dejjem Toqgħod naqa' bilanċ fej hemm lajn fej tidda. Mhm.
Illum għan tkellmu ftit ukoll fuq dak li jgħidulu smart shopping. Smart shoppers, ftit għanajdu hekk klim, tirreferi għal nies li jaħsbu sew qabel jixtru xi ħaġa. Kieku kellkom tagħtu parir allura intom, u nibdew bik David, parir li tagħti forsi lil tfal oħra biex ikunu smart shoppers, x'inhuma l-pariri li ttihom? L-ewwel nett biex iqabblu l-prezzijiet ta' xi ħaġa qabel ma jixtruha. Jaraw għandhomx bżonnha wkoll u jekk jistgħux jgħaddu mingħajrha. U jaraw per eżempju x'kwalità affarijiet li semmejna qabel. Però hemm xi affarijiet oħra li forsi żżid ma' daw biex jgħinuk inti tkun smart shopper?
Naħseb dak Dawk l-aktar. Ok.
Minħatt tiegħek Matteo. Eh, jien ngħidlhom biex joqogħdu attenti għal riklami għax hemm ċertu riklami li juru ħaġa boħra, ġifieri ma jkunx dak l-oġġettu li jidhru fl-istampi tar-riklami.
Iva?
Jien naqbel ukoll, imma ħaġa li ma semmux, jekk dil-ħaġa tiġi bil-garanzija, eżempju jkollok sena garanzija, huma jippruvaw jisirquk u jgħidulek tini mit-tewro nżidlek sena oħra. F'liema sens, ġifieri, tieni mitt ewro nżidlek. Eżempju, jekk hu em, is-sena garanzija huma biżejjed għalik inti taħseb Iva. jippruvawk iġennuk hekk għal garanzija iktar u jippruvaw jisirquk bil-flus iktar. Però kieku il-garanzija il-garanzija tkun itwal minn sena, inti jaqbillek bħala konsumatur, mhux hekk? Le, imma jekk ituk garanzija naqra, mbagħad xi drabi tkun naqra iktar worth it tixtriha. Fhimtek. Jiġifieri inti qed tgħid jgħidulek pereżempju flok sena ntik sitt xhur garanzija u l-prezz pereżempju naqtaħulek bin-nofs. Qed nifhmek sew? Rowan, fuq din tal-garanzija, ejja ngħidu oġġett jiswa mitejn ewro u għandu sena garanzija fuqu. U jiġi s-sid tal-ħanut jgħidlek Rowan, dal-oġġett flok għantulek 200 ewro ntulek mitt ewro, però garanzija fuqu mhux s'antik. Xorta tixtrih taħseb? Le jien kieku le ma nixtrihx għax jekk jinkisser ħa jkolli nħallas għal ieħor u mbagħad ħa jkolli nfoq 200 oħra jew 100 oħra biex jiġi biex jinkisirli l-ieħor. U jekk l-istess oġġett flok 200 ewro jgħidek għantihulek 50 ewro, però garanzija ma ntikx.
X'qed għalhekk jekk għax m'għandekx garanzija? Ġifieri inti dejjem trid tixtri bil-garanzija, idealment. Idealment hija.
All right.
Minħa tagħkom, David. L-istess mistoqsija jekk għandek oġġett, jekk se joffrulek oġġett li jiswa 200 ewro u sid il-ħanut jgħidlek għantihulek 50 ewro però s-sentej garanzija fuqu mhux se ngħantihielek, taħseb tixtrih jew le? Jien kieku xorta mmur għall-option li nħallas aktar għall-garanzija. Ħalli jekk pereżempju jiġrilu xi ħaġa għax pereżempju washing machine Anke jekk tagħmel min-naħa tiegħek xi żball żgħir, malajr tista' tieqaf taħdem pereżempju. Ġifieri jien naħseb li aħjar tħallas ftit aktar u pereżempju jagħtik aktar garanzija tal-ħanut. Għax isserraħ rasek hekk inti. Tmattihom minn ħatijak.
Kieku jien nara skont x'valur għandu l-oġġett fil jekk ikun jiswa ftit naħseb nixtrih mingħajr garanzija imma mhux ħa tkun xi ħaġa għolja u nixtriha mingħajr garanzija x'inkella jekk jiġrilha xi ħaġa tispiċċa biex biex tħallas tiġik ħafna iktar għolja. Okej.
Min-naħa l-oħra, Gabriel, Illum għandna ovvjament ħafna kompetizzjoni, għandek il-prodott barrani u l-prodott lokali. Issa ġieli l-prodott lokali jaf ikun ftit aktar ogħla mill-prodott barrani. F'dak il-każ inti taħseb li tmur għall-prodott barrani jew għall-prodott lokali? Nippreferi mmur għal prodott lokali għax inti jekk tmur ta' barra isek mhux se tarah l-oġġett ma tafx il-kwalità tiegħu jekk hux imkisser jew le. Allura jekk tixtri lokali tarah li hu sew u hekk u aħjar milli tonfoq iktar hawn flus imma tarmihom. All right.
Jiġifieri inti dejjem temmen li l-prodott lokali huwa dejjem aħjar mill-prodott barrani. Eżatt, ija.
All right. Min ħa tiegħek, Rowan, fuq din, tal-prodott barrani u l-prodott lokali? Jien naqbel ma' Gabriel li l-prodott aħjar taraħ qabel tixtrih għax kif qalu jista' jkun kollu xi ħaġa. Eħe, naħseb hekk kien. Ok.
David u Matteo, din li qed jgħidu sħabna hawnhekk naqbel magħhom jien, però fil-verità kultant aħna mmorru għal prodott barrani u mhux għall-prodott lokali għax naqra forsi ma tkun taf il-prezz forsi jkun aktar orħos jekk tkun f'supermarket pereżempju għand tal-frott tgħid il-prodott forsi barrani jgħid orħos pereżempju allura mmur għall-prodott barrani. Però taħsbu li għandna aktar forsi nissapportjaw anka lil lokal dak li jipproduċi forsi Il-bidwi lokali, il-prodott lokali, x'taħsbu fuqha di? Tajjeb li tkun tista' tarah l-oġġett ukoll. Pereżempju jekk ħa tixtri xi fridge ġdida tara l-kxaxen kemm jinfetħu faċilment ukoll hekk jisek u tarah b'mod fiżikalment mhux bl-istampi biss. Iżda pereżempju jekk hu xi cover għal mowbajl Fhimt dan, it cannot be go to wrong, jiġifieri tkun tista' tixtrih minn barra jekk jkun aktar hawn cheap. Ok.
Min-naħa tiegħek, Matteo? Hekk kif semmejt inti bħal ħaxix u hekk, tajjeb tixtrihom lokali għax jkollhom iktar sustanzi li jiġu minn barra jkollhom iktar jippreservawhom u hekk, jiġifieri lokali jkun iktar healthy. Ok. U qed nissapportja wkoll ovvjament il-lokal. Tajjeb, proset, vera ħadt pjaċir nitkellem magħkom, eh? Kemm intom bravi. Grazzi ħafna li kontu magħna, għandna wkoll rigal għalikom li huwa wkoll ktieb sponsorjat mill-Fondazzjoni Satar. Il-ktieb jismu Leġġendi mill-Eġittu tal-Qedem miktub mill-awtur Victor Pulis. U għandkom ktieb kull wieħed. Grazzi.
Grazzi lilkom. Grazzi.
Grazzi.
Hemmhekk mela kellna erba' studenti mill-iskola ta' De La Salle, studenti tas-seba' sena. Se nieqfu issa għas-sigla u wara se tingħaqad magħna wkoll l-esperta Gabriella Azzopardi Lautier li hija Financial Capability Educator kif ukoll edukatriċi li tgħallem ukoll fil-livell post-sekondarju l-accounts u l-marketing. Lura fil-podata temi kbar maż-żar miġjub lilkom minn Ġemma. U issa naqdet magħna Gabriella Azzopardi l-awtir. Sellimlek. Insellimlek Kevin.
Grazzi wkoll kien sab magħna Gabriella. Grazzi lilkom.
Forsi Hemm xi spunti li tixtieq tqajjem minn dak li smajt waqt id-diskussjoni? Tajjeb, mela jiena kont wara l-kwinti qed nismagħkom u kont qiegħda nara x'qegħdin tajjeb, tgħidu tajjeb u ħażin. Overall tkellmtu tajjeb ħafna u ta' dan proset, però kien hemm sentenza waħda li jkolli ngħid li dejjitni. Xi ħadd qal li l-budget qiegħed biex taħlih. Il-budget qiegħed biex tużah, tajjeb, tużah u tużah sew. U Kevin f'ħin minnkom saqsiekom, Imma allura, dik li twarrab u kollha intkom qbiltu li kemm hu importanti li warrbu xi ħaġa. Issa, ma ħarġitx kelma kruċjali ħafna. Dak li warrbu jgħidulu għall-fond ta' emerġenza. Kevin kien qed jirreferi għal dik, anzi semmilkom il-kelma rain, preparing for a rainy day. Dak il-fond ta' emerġenza iġemma' min iġemma' L-ewwel ħaġa nandxemmgħu għalih u l-għall-karozza u l-ajruplan u għall-ego u xejn minn dan. L-ewwel li aħna, speċjalment meta nibdew naħdmu, tajjeb, dejjem għandna nibdew ikollna dak il-fond ta' emerġenza biex jekk jiġrilna xi ħaġa, meta tikbru ma tistgħux idduru għall-parents tagħkom iżda tridu tkunu independenti u dduru għall-finanzi tagħkom tagħkom minn nifuskom, mela l-ewwel inġemmgħu għal fond ta' emerġenza. Hemm ħareġ ukoll spunt ieħor importanti ħafna, actually bdejtu biha u kienet l-aspett ta' social media. Issa jiena bħalma introduċini Kevin, jiena apparti li nagħlem l-accountancy, nagħlem ukoll il-marketing. Ara minn naħa tiegħi, żgur qatt u qatt ma jien ħanid illi advertising huwa xi ħaġa biex tqarraq, xejn mhu hekk. Però intkom, mela l-advertising really and truly qiegħed biex jedukana, biex jinfurmana. Il-problema issa jekk ħa nħarsu lejha min-naħa tal-konsumatur għaliex finalment aħna kollha konsumaturi, li jiġri huwa kif qed nieħdu l-messaġġ. Sa jekk aħna l-messaġġ jipperswadina daqshekk illi ninsew kollox u l-fond ta' emerġenza u li nġemgħu wara affarijiet iktar importanti, naqbdu mmorru nixtruha, hemmhekk inti qed tuża l-advert b'mod ħażin, dik id-differenza. Bazzikament. Għamilna referenza wkoll għal smart shopping. Forsi iva. spjega wkoll ftit dan iva. it-terminu. Ħadd perċir ukoll eh, meta eh, saqsejthom imma allura biex inti tkun smart shopper x'għandek tagħmel? U ħareġ il-prezz. Da żgur li l-prezz huwa importanti. U mbagħad f'xejn ħarġet il-garanzija u xi ħadd ħareġ ukoll bil-kelma imma ndinħares lejn il-kwalità. u d-delivery wkoll ħarġet bħala punt, jiena ngħidilkom illi kultant l-aktar irħis jaf joħroġ bħala l-iktar wieħed għoli. Mela meta jiena qiegħed nixtri, iva bla dubju l-prezz hija xi ħaġa li nħarsu lejha, però rridu nħarsu lejn fatturi bħala fatturi kollha flimkien. Mela kwalità hija importantissima. Se jekk jiena ħa nixtri xi ħaġa għal party illi ħa nużawha darba u daqshekk ħa narmu kollox, mela ovvjament mhijiex il-kwalità li hija l-iktar ta' prijorità. Imma jekk ħa nixtri xi ħaġa bħal laptop, jekk jiena ħa nixtri xi desk pereżempju għall-kamra biex nagħmel il-homework fuqha, Mela importanti li jiena ngħid din mhux xi ħaġa għallum biss, iżda xi ħaġa li ħa tibqa' għandi iktar in the long term, mela l-kwalità tiġi importanti ħafna. Għandi dejjem inħares lejn kemm hu reliable mingħand min qed nixxi. Mela jekk jiena f'ħin minnhom għedtu pereżempju u wasal li mkisser, mela jien meta qed nasel mingħand min ħa nixtri, nkun ċerta li jekk ħa mmur b'xi problema, dan ħa jittakiljaħ ili u jista' jsolvihili, hux hekk? Semmejna wkoll l-importanza li wieħed qabel jixtri xi ħaġa jieqaf u jaħseb. Kemm taħseb hija importanti wkoll di? Importanti ħafna.
Anke l-kbar.
Bla dubju, bla dubju, u kultant anki aħna naqgħu fin-nasba. Mela meta inti tajt ftit mumenti biex inti tixtri, qed terġa' tanalizza u terġa' tgħid imma jiena dan vera għandi bżonnu, dan jiena għada Ħa nerġa' nużah? Pitada nkun insejtu? Dik hija l-mument, dik hija r-raġuni kollha għalfejn nieqfu u naħsbu. Hemm, jiena fid-diskussjoni tagħkom ukoll ħareġ punt illi mela aħna kif jekk għandi dawn il-flus, kif għandi nqassamhom? Sa forsi ħa nkun ftit teknika u naf li għadkom żgħar, però huwa messaġġ importanti li dan nagħtuh anki t-tfal tal-età tagħkom. Din hi dura the fifty, thirty, twenty rule. Ma nispjegahielkom fi kliem sempliċi u figuri sempliċi. Jekk għandek hundred euro, tajjeb, fifty percent irid jiġi fifty euro, importanti li aħna dejjem nallokawhom għall-bżonnijiet tagħna, bżonnijiet bħal ikel, bħal xorb, fejn x'għandna x'nilbsu, Thirty per cent li huma thirty euro f'dan il-każ għandna dejjem inpoġġuhom fuq il-wants. Il-wants tagħna huma l-kapriċċi, l-affarijiet li jagħmluna kuntenti. Però dejjem hemm dawk it-twenty per cent. Dik it-twenty per cent dejjem għandhom imorru biex inġemmgħuhom. Issa wkoll, kif ħa nġemma' jiena? Għandi l-ewwel ikolli l-fond ta' emerġenza. X'ingħaqqad dak? Tista' tibda tħares lejn iġġemma' għal medium term u ovvjament iktar 'il quddiem nibdew naħsbu biex inġemmgħu għal long term. Ġifieri qisna nikkategorizzaw kif aħna ħa nġemmgħu. Però l-iġġemma' huwa importanti, issa jaf tgħid l-isma', jien dejjem irrid nimxi fifty, thirty, twenty, le, din hija indikazzjoni, però indikanzjoni li tintuża ħafna u vera sservi. Forsi biex nagħlqu biha, anke semmejnieha fil-podata preċedenti, l-aspettattivi. Naf li din forsi nisimgħuha ħafna, però qisha importanti tidħol fil-moħħ tal-istudent biex dak li jkun jimxi ovvjament bil-kejl tiegħu. Jekk ma niflaħx karozza ta' 5,000 euro, Imura karozza ta' 1000 euro, per eżempju. Ħadd pjaċir ukoll anki fil-podcast li għadda. Eh, dawk l-istudenti bdew iġibu xi eżempju ta' xi labubu u affarijiet bħal daw. Dawn ngħidulhom craze products illi daqqa waħda fażi tara l-kuħad bihom imbagħad xejn, ma tara xejn. U inti li ġrilek huwa li hija natural ħafna tara l-ħabib tiegħek, il-ħabiba tiegħek u tara għomri għandhom u inti bla ma trid tibda tixtieqhom. Li tixtieq hija xi ħaġa naturali u m'hemm xejn ħażin. Imma l-problema ma jfissirx li kull ħaġa li tixtieq ħa tmur tiġri tixtriha. Għalhekk trid tieqaf u taħseb jekk inti vera għandek bżonn dan il-prodott. Grazzi ħafna, grazzi hemmhekk lil Gabriella Azzopardi Lautier li kif għadna hija Financial Capability Educator kif ukoll hija edukatriċi tal-marketing u l-accounts fil-livell post-sekondarju. Hawnhekk qed tirrappreżenta ovvjament il-GEMMA. Il-GEMMA ovvjament.
Grazzi mill-ġdid lis-studenti mill-Iskola ta' De La Salle u proset mill-ġdid li kontu magħna. Infakkrukom li din il-podata Temi Kbar maż-Żgħar qed tiġi miġjura lilkom minn Ġemma b'kollaborazzjoni wkoll ma' Fondazzjoni Satar fi ħdan il-Malta Union of Teachers. Grazzi li kontu magħna u narawkom għal podata oħra.